Dost û hevalên hêja merheba di vîdeoyek din ez dîsal hemberî we me. Îro ez dixwazim ji we re behsa malbatên qiralî an jî em bêjin mîranî, mîrên Ewropa bikim. Bê kî kî ye, çawa ye, çiro ye zêde ez nakevime nav detay wan lê belê bi sereke ez ê ji we re bêjim Dika ji ku tên çin e ne çin e. Min ji xwe re şexsek hilbijart ji bo ez van çîrokan ji we re bêjim. Kî ye? Vî lîmê Fatîh yanî vî lîmê serketî ya da em bêjin. Ê gi dûkê Normandiyê û dûv re jî gelek tiştê din dige bin tesîra xwe û bin destê xwe. Werin em piçkî li bajarê Konê û bigerin û hebkî jî li mezelê wî û tirba wî û apîreka wî binerin piştre çend gotin am ser

Belê dostê û temaşevanên hêja we dît. Em çûn tirba William û a pîreka wî Matilda û li bajarê Konêm hîkayê geriyan. Ne bajar e xirab e, çûnke li hawê ji hebkî min we nebir her derê ba xabin. Ji ber ku ez derfetekê sedemekê ji we bihêlim ku ûn wir ziyaret bikin biçine bi wan dira ve. Vî lîm kî ye? Ez çîroka wî, dîroka wî piştgî ji we dibêjim ku di demek kin de li Ewropa çi bûye û çi nebûye û karê çi bibe me re bi hepkî fehm bike. Til monarşî rabûye lê bilêv nayê mana ku dîrok bi yekemser ji holê radibe. Dema ku em sedsala yazdeh mêze dikin Li Fransayê bi taybetî jî Normandî tiştî gelek enteresan û xerîb pêk tên. Dûkê Normandî Rabirtê Yekemîn şevekê bi qîza yekî tabax, debaxcî, em dibên debax çerm bi karê çerm ve dadikeve, bi qîza yekî re radize. Wê şevê lawikek diyarî dide wê pîrekê, kurekî diyarî dide, vêya jî em dîrokê zanin. Lê belê ev camêrê gi çê dibe nav vî vîlî me. Bi vê şeva Robert bi vê pîrekê re derbas kiriye, ez bawer dikim ne wî ne pîrekê xwe ya nedikir ku dîroka du hevolata wê biguhere. Ji ber ku vîlî me çê dibe, di dinyayê de wê bi nav û deng be, wê bê naskirin. Vîlî me piştî gi çê dibe, demek dirêj jêr dibin vîlî me pîç an bêjî, an jî vîlîmê gi nayê qebûl kirin, nayê heşandin. Yani ev dibe ev camêr weldê zinê ye, ji zinê çêbûye ji ber gidiya wî ne çîke dewlemend e û em dibên esîlzade ji wan nayê. Bavê wî esîlzade ye ji ber vî dibê navê wî vîlîmê pîç be. Demek dirêj rojê dibêjin lê belê Şansek tu derfetek vî lîm heye. Çi ye? Kurê bavî wî yê din çênabin. Yanî bavî wî bi kê re be, çi bike, çawa bike zûriyet nema pê dikeve. Tenê vî lîm ji vê pîrekê jê çêbûye. Lê belê wextan vî lîm ji mêze dikin sedî sed ne gi ne esîlzade ye. Dema sedsalan nehsîd û heysidî wan û mêze dikin rolon heye. Serokek vîkînga ye. Êrişî herêma Normandî dike li wir bi cîh dibe. Ev ca mêrê William neviyê Rolon jî tê hesêbiyanî ku ji xwîna wî tê, ji aliyekî jî qiraliyeta Vîkînga û ew tekiliya wî bi wan re heye. Lê William ji aliyê din jî gelek bala van camêrên derdora dûk dikişîne. Ji ber çi? Ji ber ku bavî wî wê bimire Û çixwaz jî jêr bên pîç, ji xeynî wî jî êg ji wê xwînê tê kestine, mecbûr li ser wî bixebitin û piçek polîtîka bikin. Lê belê William lawikek baqil e. Ji dora xwe baş analîz dike û pêşa xwe zû dibîne û zû zû pêş dikeve. Dûvre çi dike, diçe bavê Matilda qane dike kî ji dûr ve di bin mixaletiyê hev,

û vî lîmê me divê dûkê normal dî û êrîşî dora xwe dike demek kin de ê li dora xwe ê gijê bawer dikin zêde dike leşkerê wî zêde dibin artêşa wî mezin dibe û hêdî hêdî berê xwe dide aliyê Brîtanya aliyê Engilîstanê lê Engilîstanê çima li wir dewlemendiya wê her car bala normana dikişêne û berî wê jî mêze dikin li dîroka vîkînga êrîşî wir dikin gelek jî Rêze fîlm bi ser vê çêbûn ez ne bawer im. Yanî ez bawer im niha televîzyon de zaf hene. Bala wî Îngilîstan dikişîne li wir kî heye wê demê Edward heye. Edward yekî pir olî ye camêr ji dêrê dernakeve û pir ji wî eleqedar nakeve ku zûriyet pê keve an na. Îşê xwe ji dinyê zêde nayêne berê xwe dayê xwe dayê xwe û li wê qesra xwe yê mezin Hevalek wî gelkî nêzîk heye jêr bêjin Harold Godwinson. Harold gelkî nêzîkê Edward e û bawer dike ke Edward bêzûriyê dike bimre ku dinda ye wê ew bikeve şûna wî. Edward dimre. Piştî ku Edward dimre Harold dibêje ez im serokê Ingilistanê û di hezar û şêst û şeş a de meha yekê de divê ez bûme yekserok û mîrê Ingilistanê hemî. Lê belê William dibê na keko Ezm. Ji ber çi dibe ezm û zanim nebe çi eleqe yek li Normand yek li Îngilîstanê ye ji we bêjim. Diya Edward Kralê Îngilîstanê an Mîrê Îngilîstanê û bavê William Robert xwe û birê hev in. Yanî William dibêje ke kraliyeta kurê me tika min ya min e. Heqê min li ser wir heye. Dibe ji ber ku hêm bavê min sax bû, Edward gotiye zuriyet pê min nakeve dema ez bimirim kraliyeta min ji te re ye. Lê belê Harold dibêje heta Norman werin ez qralyeta xwe îlan bikim ev dev destê min de ye. Ha, dibê wilo çênabe. William û artêşek mezin dide hev diçe ber bahra Manşê. Lê belê tenê li vir nasekine çîrok. Li Norweçê camerek din dibê selam aleykum û dikeve çîrokê. Qralê Norweçê jî dibê haho dibê ûn herdûk jî zûriyeta Vîkîngan in. Ji ber ge Edward mirî ye û Vîkîng e û ez jî esilzadeyê Vîkîng a ê Norweçê me, welleh Îngilistana min e, ez nadim kesî û lê dixe ji Norweçê xwe berde bajarê Yorkê. York jî li Amerîkayê min bajarek heye navê New York e, hûn zanin ez bawer im. Navê ji New Yorka nû he yanî Îngilîzê ku çûne wir belkî a ev nav lê kiribin. Ez zêde dirêj nekim, her roz bi berê xwe de Yorkê gilwir Norweçiya pêşwazî bike, bi wan re herbê bike ê di ber Kî êriş dike? Vîlîme Fatîh, Vîlîme Serketî êrişî Îngilistanê dike. Bi herba Hastîngsê yanî çawa bêjim xwîn diherike, xwînek mezin diherike. Çar çixwe artêşa mezin li aliyê Yorkê bê, li aliyê Londonê jî artêşek ne xirab heye. Vîlîm û hevalên xwe di Hastîngsê de bi ser dikevin û dû vê deriyê Londonê vedibe. û ev camêr dibe serokê Îngilistanê hemûyî. Ev tê mana çi û zanin tê mala ku çand û dîroka Anglo-Sakson a Brîtanya li vir diqede. Demek nuh dest pê dike. Norman diçin bi zimanê xwe, bi çanda xwe, bi hunerê xwe, bi her tiştê xwe wir di bin bandora xwe dihêlin. Em van çîroka bi her gavê gavê em zanin û zanin ji ber çi em zanin li vir bajarek heye jî li bin bajarê bayo û li wir mahfûrên dîwara hene. Mahfûrek dîwarê jê dibêjin Biotapestry. Yanî di sedsala yazda de sefera William firebûna wê pêncî santim e, dirêjbûna wê belkî hûn bawer nakin heftê metre ye. Heftê metre. Li ser wê berî êrişa William, êrişa William û piştî êrişa William hemmiçik bi desta hatiye nexşandin. Ji wir em karin dîrokî hemmiçkî fêr bibin bê çi bûye û çi nebûye kê bi serê kê çi aniye. Di wexta ez bêjim bi kurtasî min bi vê çîrokê ti şiwer got, lê mêzekin em xala Norweçê dikin, Îngilistanê dikin, Fransa dikin, em xala qiraliyet û sê qewmê cuda dikin ne wisa. Hûn dibînin ne wisa ye. Yanî yek Normandiyeke ça yekî Debaxçî ye. Bi estê xwe neviyê vîkînga derdikeve, yek Norman e, bi estê xwe xalê Qiralê Îngiltere derdikeve, Qiralê Îngiltere jî nevî çîçirkê Norman a derdikeve, Norman dibêjin Norweçî a derdikeve û mêzin dikin yanî kî kî ye, kî Fransîz e, kî Îngilîz e, kî Norweçî ye, kî Danîmarkî ye. Mirov e esil e. Ziman tê guhertin, cih tê guhertin, welat tê guhertin. Wexta me re çê cîkî bi navek din me re kare bê zanîn. Mîsal wexta Sumerî ji holtê re dibin, Sumerî giştek ji holtê re dibin. Ma çawa çêbû? Ê mesela em niha Tirkî ne, em giştek Tirk in, na welat Kurd in. Ya niha li Fransa me ma bûm Fransûz, na ez Fransacî Kurd im. Wê demê jî dibê wilo bifikrin. Navê dewleta îro jî dibê wilo bikin. Navê dewleta kare bê guhertin lê belê. Dema gunwardên ha qiralin, ha mirovên ji rêzê ne, her yek wek libek tirî ji goşiyê tirî ne. Heme çik ji eynî goşiyê ne, bi eynî tamê ne. Ne li nava mêzek in, li însana mêzek in, li mirovatiyê û li însanetiyê mêzek in. Heta vîdeoyek din bînin xweşiyê de. Dem baş.